Gareth! Gareth, ti'n cysgu lle blawd na? Nadw. Bara, pobi, pobol, Gareth. Fi di hwnna. Dwi wedi dod i Becws Glan Rhyd yn Llanel Haearn ni ddysgu mwy am sut beth ydi bod yn bobydd ar shift nos, ac i gael dipyn o brofiad gwaith a profiad bywyd. Rydw i siwr os dwi wedi bwyno. Byth i bod i Becws o blaen. Byth i bod i Penllyn o blaen. Bydd hwn yn exciting. Dwi wedi gweld rhai o'r hogia trwy ffenast gyna. Um, gyda nhw tattoos a bethau. Hogia caib a chael. Hogia go wir. Hogia, hogia blawd a burum. Yr person gyntaf i fi gyfarfod ydi Meirion, y master baker. Ti di neud o fath o lun o blaen? Naddo, syr. Naddo. Paid â poeni dim, wna i ddysgu bob dim i chdi. Pam bo' becws yn agor mor hwyr? Fel bara 'da ni'n mynd i neud heno, fyddan nhw'n mynd allan ben bora. Ie, ma' hynna'n brilliant, yndi? Sa'm byd gwell na babs ffresh a bara ffresh. Ogla neis arnyn nhw. Mae 'na ogla neis yma. Oes. Unwaith 'da ni'n neud y bara, mae hogia'n dod i fewn wedyn a maen nhw'n sleisio a pacio nhw i gyd. Barod i fynd i'r siop. Ti am aros yma efo nhw? I helpu nhw? Faint o gloch maen nhw'n dod? O, fyddan nhw'm yma tan tua dau yn bora fyddan nhw'n dechra. Dim ffiacs o beryg! Y cam cyntaf ydi gwneud y toes. Ia, Meirion, be ti'n neud? Da ni'm am pwyso ingredients wan, Gareth. Pwyso ingredients? Ia. Be sydd yn y bowlen? Blawd, mêt. Da, ma' lot o flawd yn fan'na, oes, Meirion? O, ma' 'na seventy pound o flawd yn fan'na. Seventy pound? Oes. Be, fatha 70 quid felly? Naci, pwysa ydi hynna, mêt. 70 pwys. Na ni. A wedyn di hwnna jyst mynd i fewn efo'r blawd? Syth i fewn. O, salt. Mae hwnna'n mynd i fod yn hallt. Na, mae hwnna'n mynd i wneud lot o babs. O, yndi, be dim un bab mowr di hwnna? Na, ci, lot o rei bach. Burum di hwn. Hwn sy'n neud o godi. Bric o burum. Bric o burum, ia. Bric o burum yn y bara. Bric o burum yn y bara, ia. Bric o burum yn y bara. Dŵr rwan tu ôl i chdi. Mae llon bwcad reit i top fama, ond sa dau galw un, li. Flipping heck. So faint o hir ti wedi bod yn um, wneud uh, baps? O, rhyw hanner awr. Di Meirion yn amlwg heb ddallt y cwestiwn. Ideal! Gyda'r toes yn y mixer, mae'r sgwrs yn troi at ffasiwn. Polka dots. Polka dots, ia. Chow pink, ia. Pa... Mae ffedr chdi, be sydd arno fo? Granary. Pêl rygbi yna, ia? Ia. Ia, pwy ti'n sbortio? Man U. Man U? Ia. O, be ti'n feddwl o Solskjaer? O, brilliant! Ia? Boi... Boi da? Mae'n neud o dda ar y funud, ia. Dwi'm yn gwybod dim byd am ffwtbol.

Ti slacio. Ti slacio ddim bach. Unbelievable. Reit, di heina ddim yn edrych ytho large baps i fi. Mae hynna'n edrych ytho tiny baps. Ti'n gofio burium na nathon ni roi gynna? Be, di hwnna ddim di gweithio eto? Naddo, ma hwnna'n cymeryd amser i weithio. Ma nhw'n siarad lot am boi o'r enw yym Dafydd John. Apparently mae o'n bach o legend. Os dwi'n neud piece to camera yn fama 'di Meirion ni'm yn mynd i gofyn wrth i fi neud dim byd. Meirion i weld ydi'r boss dwi'n meddwl a mae o'n gweiddi a pawb... Gareth! Gareth! Meirion? Ti 'di fama 'wan, helpa 'wan. Ti, ti 'di helpu fi neud, neud y maps 'ma eto 'wan. Ocê, dod rŵan! Iawn da! Mae'r legend wedi cyrraedd. Dio'm yn lic- dio'm yn licio banana. Paid â rhoi banana iddo fo. Mae David John bach yn hen ffasiwn efo'i stereoteipio. Unbelievable. Mae'r uh, mae'r baps yma restio so bod y byrym yn gallu helpu nhw godi. Dwi hefyd yn licio restio. A restio ydy yn union be nes i nesa. Ti eisiau gwaetha fi neu pastry? Na, Gareth! Gareth, ti'n cysgu lle blawd na? Na, dw. Gareth! Tit, ti wedi cael digon o rest wan. Tit, mae babs ma'n barod mynd i fewn. Ti, met? Ar ôl power nap sydyn o tri awr, dwi rearing to go. O, species o chi na? O, ddim yn di codi wan. Mae hynna yn... Mae hynna'n masif. Ynddi, barod mynd i fewn. Mae babs Meirion yn huge. Mae bara magic. Ynddi, Fysa chdi licio yn dy rôl? Chip bap. Efo halen i nag? O ia, a sos goch ella? A sos goch? Yep. Lyfli. Be sa chdi'n gael? Ham yn siŵr efo mwstad arno. Ond dwi'm yn licio mwstad rhy boeth chwaith ie. Dwi'm yn meddwl bod fi wedi cael mwstard o'r blaen. Naddo? Na. Dyna be mae plant yn gael os dyn nhw'n plant drwg. So nhw'n cam-byhafio? Deu glwydda.

Dwi di dangos i chdi sy'n neud o do? Ti di dangos i fi, dwi just angen industrial mixer, uh, 70 pounds o blawd. Dwi'n meddwl fedra i neud o. Ydy. Na ni rei mwy i fewn wan. Brilliant. Ydy yn peryg yma ydy Dylan. So be di hanes y tatŵs? Be mae rhai chdi feddwl? Hei, mae gyda fi rei tribal yma. Ia, yeah, be di hanes yna? Ti mewn tribe? Na, gwn. Na, gwn. Just meddwl swn i'n cael nhw. A dyma gen i hein.

Le? Le? O! Flex! Rili, ydych yma i wneud y cec bob un efo Dafydd John? Neu Caca Lwy? Rwy'n yna lot o hwyl hefyd! So, ie, yeah, ydych ymlaen? Ti'n gweithio'n dydd a nos? Dwi'n gweithio yn... na, mond y nos.

Ti'n mynd fod i ddwyn nag wyt? Na. Ni hogyn drwg wan dwyt? Yndw, plis paid â gael y mwstard. Sut ti'n licio torth chdi? Di crasu'n ysgafn ta ti'n licio fo di crasu chydig bach yn dwllach? Wel, mae'n dibynnu be di crasu. Di llosgi ti'n feddwl? Ia, ia. Ia, dwi'n licio torth fi ddim di llosgi. Mae Dad John definitely di llosgi eich cecs. Sbio brown dyn nhw. Be am hynna, Gareth? Mae hynna di crasu'n lyflu. Mae hynna'n edrych yn neis, yndi? Diolch i'r crasiad yna. Mae amser fi yn y becws ar ben, ond wrth i fi adael, dwi'n gadael efo torth, tart nes i ddwyn, a ffrindiau fyddai efo am byth. Meirion, Dewi, Dylan a Dafydd John. Ei diolch, Met, mae'n rydych chi lyflu. Ta-ra! Ta, boys!